Безнең татар халкы дөньяның нинди генә почмакларында яшәми. Безнең татарлар Татарстанда да, Башкортстанда да, Татарстан тирәсендәге төрле милли республикаларда да, чит илләрдә дә яшиләр. Татарларның тормышында, әлбәттә, һәрвакытта китап беренче урында булган. Мәгърифәт, Дин татарлары иң ихтияҗ булган мәсьәләләрдән саналган. Әгәр дә татар кешесе бер дини нинди дә мәзхәбкә карамаса да, караса да, бүтән чит илгә барганда ике төрле эшне эшли башлаган. Беренчесе ул мәдрәсә ачкан. Чөнки мәдрәсәдә балаларны укытып, аларга илебез турында, халкыбыз турында мәгълүмат бирү, дини йолаларыбызны үтәргә ярдәм итү. Ә икенчесе инде ул китап бастыру. Мәсәлән, Кытайда булган, Кытайга киткән, Кытайда яшәгән, Япониядә булган, э, гомумән Азия дәүләтләрендә яшәгән татарларны әле дә әле дөньяга билгеле булмаган китаплары килеп чыгып тора. Мәсәлән, революция хәтле үк, революция вакытларында да Япониядә булган татарлар беренче булып Габдулла Тукайның җыентыкларын чыгарганнар. Ул хәзер безнең музейларыбызда гына саклана. Менә шушындый китапларның әһәмияте татар тарихына, татар милләтенә булган әһәмиятләреннән мин Себер татарларына багышланган китапларны да әйтер идем. Билгеле булганча, татарларның өч зур төркеме бар. Ул, әлбәттә, инде безнең Казан татарларыбыз. Ул тел, нигездә, алар Казан татары Татарстанда яшиләр. Ләкин шул ук вакытта Казан татарлары Башкортстанда, Оренбургта, Мары Эл республикаларында, гомумән, татарга якын булган, Казанга якын булган җирләрдә күбрәк Казан татарлары яши. Икенчеләр мишәрләр. Мишәрләр без дә барыбыз да яратабыз, барыбыз да беләбез. Аларның телләренә, аларның дингә булган һәм халыкка булган мәхәббәтләре безгә үрнәк булып тора. Өченчесе бездән Казаннан бик ерак яши торган ул Себер татарлары. Менә шушы Себер татарлары, алар татар халкыннан ерак булса да, татарның татар булуында, татар мәгърифәтен саклауда, татар мәгърифәтен балаларына җиткерүдә гаҗәеп тә күренекле эшләр эшләп килгәннәр. Мәсәлән, Төмән өлкәсендә революция хәтле Карамашевлар мәдрәсәләр шул хәтле татарларны укытып, татарның телен, мәдәниятен, диненә хезмәт итә торган кешеләр әзерләгән. Хәзер инде билгеле булганча, татарлар әзрәк сүнеп баралар. Балык баштан бозыла дигән кебек, татарларның Аның зәгыйфьләнүендә беренчедән диннең зәгыйфьләнүе сәбәп булган иде. Хәзер инде менә телебезгә, мәктәпләргә бераз шәбһәле хәбәрләр килеп тора. Алар безне әлбәттә борчый. Менә шушы көннәрдә шушындый безнең борчылу, телебез өчен, халкыбызның киләчәге өчен борчылу булган көннәрдә менә шушындый китапның чыгуы, ул әлбәттә бик куанычлы күренеш. Мин

Минем өчен китапның эчендә генә, эче генә түгел, аның тышы да бик мөһим. Чөнки татарларны карагыз, сез баба, әбиләребез, бабаларыбыз ничек матур итеп киенгәннәр. Мин әле дә хәтерлим, үзем кечкенә вакытта күлмәкләр белән генә түгел, түбәтәйләре белән генә түгел, бабайларымның тәһарәт чүпрәкләрен дә мин әле дә сәнгать әсәре кебек итеп кабул итәм. Ул шулай булган да. Менә шушы китапны шушындый рәвештә бастырып, бизәп чыгаруда безнең Казан татарларының башка төркемнәрнең Себер татарларына булган ихтирамыбызның бер билгесе итеп менә кабул итәм. Әлбәттә, алар еракта, аларга ихтирам да, ихтибар да җитми торганда. Ләкин менә шушы китап инде ул атала э, Себер татарлары халык аваз иҗатының антологиясе дип, монысы өченче томы. Уйлап карагыз әле безнең э, мишәрләребез турында да, мишәрләрнең дә э, фольклоры турында, Казан татарлары фольклоры турында аерым, аларның үз телләрендә, үз шивәләрендә, үз диалектларын һәм сөйләшләрендә э, шушындый китаплар басылганы юк иде. Ул кирәк. Чөнки без инде барыбыз үзгәрәбез, телебез үзгәрә, телебез зәгыйфьләнә, телебез ярлана. Аларның үз телләрендә, әби-бабаларның инде ничек итеп җөмлә кырганнар, ничек итеп э, сурәтләү чараларын кулланганнар, алар барысы да менә шушы үз телләрендә, шушы китапларда сакланыр дип мин уйлыйм. Бу китапның тарихы да бик кызык. Менә татарлар белән бөтен дөнья кызыксына. Мәсәлән, мин заманында Төркиядә 9 ел буенча чит илләр, Төркиянең чит илләр министрлыгында эшләдем. Анда бик күп кешеләр бар иде, бик күп милләтләрдән. Ләкин менә минем татар дип әйтүгә бөтен менә шушында өстәл артындагы кешеләр борылып миңа карыйлар иде. Чөнки алар татарлар турында укып та беләләр, алар ишетеп тә беләләр. Менә тел татарының кайберләре беренче мәртәбә күреп тә беләләр. Менә мин Себер татарлары белән шөгыльләнә башлавым 1957 елда булды. Безнең мәшһүр бер укытучыбыз бар иде, Диләрә Гарифовна Тумашина. Ул э, төрки телләр белгечләре арасында Россиядә беренче булып бара торган галимнәрдән санала иде. Мин, әлбәттә, башта ук бу шивәләр, диалектлар, сөйләшләр, фольклор белән кызыкканмындыр инде. Миңа фольклор укытучылары да, диалектологияне укыткан Диләр Гарифовна да игътибар иткәндер. Ул мине сайлап алды экспедициягә чыгарга теләүчеләр арасыннан. Һәм без 1957 елны беренче мәртәбә Себергә килдек. Мин аны студентларым бик шулай матур итеп сөяргә яратам. Э, без инде төн йокламыйча пароходка утырып килдек. Аннан соң бәрелә сугыла, без анда көтеп торган теге йөк машинасына утырдык. Шул хәдәр барабыз теге э, беренче мәртәбә Себер якларын карыйбыз. Безнең машинабыз үләнгә күмелеп бара, чәчәккә күмелеп бара. Бер заман авылга Җитә башлаганда көтү чыккан. Көтү йөри, сыерлар чәчәккә күмелеп йөриләр. Без инде Казан тирәсендә мондый әйберне без безнең өчен могҗиза иде. Без бит чүп үләнен дә әле сыерга туйганча ашата алмый идек. Мин бар, минем шундый теләгем булды. Әгәр дә бар җитеп, без туктый торган фатирда әбинең сыер булса, иң беренче итеп шушы чәчәк ашаган сыердан сөтен ишеп карыйсым килде. Әлбәттә, ул шулай насып булды, мин аны эчтем. Һәм ул сөттән әллә килгән, әллә килмәгән инде. Ләкин шулай кабул ителгән. Әллә нинди без белмәгән исләр, хуслар килә иде. Шуннан бирле мин сөтне шул кадәр яратып эчәм. Һәр вакытта шушы беренче стаканны кулыма алу белән сөтле, шунда шушы Себердәге булган шушы вакыйгаларны хәтерлим. Менә шушы китапка Менә бу 900 битлек китап. Бу өченче томы. Шушы китапта барысы да Себер әбиләренең, бабайларының сөйләгән сүзләре. Алар инде күбесе мәрхүм. Хәзер менә шушы китапларны кулга алганда, анда инде шушы китап белән таныштырганда, мин һәрвакытта әйтәм, шушы әбиләрнең, шушында сүзе килгән бөтен э, теге бабайларның, апаларның рухлары шат булсын иде. Аларга да шундый бер куаныч, бер сөенеч булсын иде. Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итәм. Ул шулай булыр да. Чөнки безнең динебездә әйтелгән китап язган кеше. Укыган кешенең дә э, теге савабы бар. Китап язган кеше, китапны язганда ярдәм иткән кеше Аллаһ Тәгаләнең инде һәр вакытта яклавына э, э, лаек булыр дигән. Һәм ул җәннәткә ул бары дигән. Шуңа күрә мин шул уйлы бу китапта әле Себер татарының дине турында бик күп әйбер язылган әйбер. Чөнки Себер татарларына безнең э, Казан э, татарларына, болгарларга 922 э, елда килгән булса дин. Бу формаль рәвештә кабул ителгән генә мин әйтәм. Инде дин әллә кайчан керә башлагандыр. Әмма боларга 1294 елгы Теге вакыйгалар белән бәйле. Анда бу дин аларга, хәзерге галимнәр әйтүенчә, Урта Азиядагы бохаралылар, үзбәкләр тарафыннан китерелгән дип исәпләнә. Ләкин безнең, минем үземнең студентларым, минем аспирантларым, мин җитәкләгән теге диссертацияләрдә без әйтәбез, юк, Бу бик төгәл түгел. Беренче динне, әлбәттә, болгарлардан, әлбәттә, безнең бабаларыбыз Казан татарларыннан килеп кергән дип исәплибез. Менә шушының тарихы күрсәтелә. Беренче динне кабул иткән, динне кабул китергән шушы бик зур галимнәр килгән Урта Азиядә һәм шулар әле мәҗүси булган татарлар аларны безнең мөстәкыйльлегебезгә зыян китерәләр, безнең Яныйлар дип аларның күбесе күбесен үтергәннәр. 394 изге шәехтән барлыгы 66 шәех кына исән калган. Шул аларның хәбәрләре әле дә хәзер инде Себер татарлары чын мөселманнар, бик яхшы мөселманнар, динне бик яхшы беләләр. Ул менә шул хәбәрләрне шушы кешеләрнең Шушы изге шәехләрнең җигерме биш, утыз кабере хәзер алар билгеле. Алар шул изге итеп кабул ителәләр. Алар аны карыйлар. Анда һәрвакытта дини бәйрәмнәрдә, я булмаса хавыф-хәтәрләр булганда, я булмаса Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать иткән вакытта ул калканда барып, Шушы астаналар, изгеләр каберлекләрендә намазлар укыйлар, догалар укыйлар. Менә шушындый китапларны чыгару безнең республикабызда безнең президентларыбызның традициясен дәвам итү грантлар исәбенә ул чыкты. Әлбәттә, бу китап шактый кыйммәтле китап. Аның кагазьләре менә болай ачып карасак, кагазьләре бик затлы, кагазьләре бик кыйммәтле. Аннан соң Бу китапның тышы гына да бик кыйммәт санала. Аның менә кимеш хәрефләр белән язылган. Бу, әлбәттә, халкыбызның теленә, халкыбызны саклау, халкыбызның мәгарифенә булган үзебезнең һәм безнең беренче чиратта, әлбәттә, президентларыбызның шушындый бер яхшы Традицияләр бар. Башта Минтимер Шәрипович шушыны эшли иде. Хәзер менә инде Рөстәм э, Миңнеханов президентыбыз Рөстәм Нургалиевич аны һәрвакытта да беренче планга куя һәм ул шушындай китапларны күреп, ул аның белән соклана. Мәсәлән, моның дәвамчылары булган китапларны әйт, беренче танышкан вакытта да әйткән китаплар шушындый булырга тиеш, шушындый итеп эшләгез дип.

Аеруча кабат-кабат әйтәсем килә, үземнең редакторым Чулпан Илдусовнага шул кадәр тырышып, шул кадәр эченә кереп, әби-бабайларның монда транскрипцияләр белән бирелгән текстларын укып, аны төзәтеп, мин күрмәгән хаталарны күреп, никадәр бер китапны матур итеп, кыйммәтле итеп эшләргә мөмкин, шул кадәр ул аңа хезмәтен куйды. Бу китапның инде тагын бик ерак бер тарихы бар. Ул 1782 нче елда беренче мәртәбә менә шушыңа ошаган бер китап Санкт-Петербургта немец кешесе Вильгельм Вильгельмович Ратлов аны беренче булып йөреп, минем кебек менә шушы авылдан авылга шушындый бер китап язган иде. Ул төрки кавемнәрнең халык әдәбияты дип атала. Безнеңчә инде татар халык авыз иҗаты. Менә шушы китапны ул 1872 нче елда Петербургта бастырды, аннан соң ул Берлинда, аңа кадәр дә аның өлешләре Берлинда бастырылган. Ул бөтен Европаны шаккатырды. Татарара шаккатты, татарларны инде чи и таши торган, ярым кыргый бер кавым итеп күргән татарларны шушындый э, борынгы грек әдәбиятының мифларының үрнәгендәге кебек аны шушы ук проблеманы күтәргән, шушындый ук зур күләмле, шушындый ук шундый эчтәлекле идея, фикерләре шул кадәр халык өчен кирәк булган, халыкның тарихын саклап калган дастаннарны ул беренче биргән иде. Менә без 1000 гафу итегез, без шу Ратловның 1872 елны чыккан китабын Тагын бер кабат бер мең, бер меңнән китә алмыйбыз, ике мең дә уникенче елны Ратловның 100 еллык юбилеена багышлап чыгарган идек. Менә моның дәвамы булды. Шундый ук Ратлов китапларына һәм эчтәлеге, аның тыш эшенә охшаш булган шушындый китапларны күрергә насыйп булды. Мин Себер татарларын үз алдында тотып сөйлим. Хәзер сөйләгән вакытта да аларны һәрвакытта күңелемдә, күз алдымда. Аларны тәбрик итәм. Алар бу китапны күреп, әлбәттә, шатланаячак. Бу китапны әле ул татар гади халык кына түгел, Төмән өлкәсенең хөкүмәте бөтен көчен куеп безгә ярдәм итәргә тырышты. Һәрвакытта без Себергә барган вакытта, менә алар рус кешеләре, Алар безне каршы алалар, безнең эшләгән эшкә бәя бирәләр һәм булган хәтле алар да шушы өлешне кертергә тырыштылар. Һәм китапның эчендә дә менә анда әйтелә торган менә монда Төмән өлкәсенең хакимияте дигән аның грифында да алар тора, алар моңа лаек. Барыгызга да рәхмәт әйтәм.